Mela, jiena ġieli naqbad inħarbex xi ħaġa, forsi nkun qed nesplora karattru, nasal biex nifhem xi ħaġa fuq karattru li hu mbagħad jispjega xi ħaġa lili fuq l-eżistenza tiegħi. Li hu mbagħad inkun nista' nħaddanha u ssir parti mill-repertorju. Ma nafx hekk hux hekk għalija, jien iktar nħoss li dak il-ħsieb u brainstorming nkun għamiltu qabel waqt li qiegħed. Nisraq minn karattri u episodji f'ħajti li kelli ċans nirrumina fuqhom u l-kanzunetta finali huwa biss distillat ta' dawk l-episodji u dawk il-karattri jew is-sensazzjonijiet li qanqlu fija. Ġeneralment. Dak id-distillat kemm kemm idum id-distillazzjoni il-proċess? Mhux kull kanzunetta ehm, twellida fl-istess jien hemm kanzunetti li Tibdihom u jdumu snin reqdin sakemm eventwalment jirnexxilek tikkomplethom, hemm oħrajn li din hija rarità kbira li, li jaslu f'mument partikolari fejn ikollok dik il-bozza li tixgħel eh, li ħafna jirreferu għalija bħala l-ispirazzjoni l għavulina nqisa daqxin ta' klixe din tal-ispirazzjoni, dan huwa episodji rarissimi fejn tiġi kanzunetta u tispiċċa mill-bidu sal-aħħar. U oħrajn ma nafx m'hemmx timeline fiss, ġifieri. Ma kellek esperjenza ta' ġimgħa xevi hekk. Xi darbtejn, ġifieri f'14-il sena. Mm, u xorta mbagħad naħseb għandek il-proċess ħieħ ta' l-arranġament. Mhux hekk, mhux hekk mela. Ma tilestihomx kollha meta ngħidlek li joħorġu xi joħorġu l-akkordi, il-chord structure, il-melodija u anke t-test. U test joħroġ ukoll? Kważi joħorġu kull momenti rari, rarissimi fejn joħorġu awtomatikament jisek qed tirremetti letteralment. Ah. Imma ma fenomeni pjuttost ehm, sporadiċi dawk. Ehm, għallin qasalija, ma nistax nitkellem għal kantawturi oħrajn jew artisti. Ġiri kellek taħdidiet ma kantawturi oħrajn li għawek il-kontra? Ehm, le, taħdidiet li kelli ma kantawturin ħafna minnhom ħassom fl-istess ilma tiegħi speċi fejn eh, rridu jaħdmu ħafna sabiex eh, jirnexxilhom jiskolpixxu l-kanzunetta finali. Jew sakemm jieqfu għax kanzunetta ħafna darba qatt finalizzata fil-hemm some point just it tieqaf speċi għax. Hmm. Xort hemm miljun post fejn fejn tmur u miljun nirtok li tista' tagħmilha. U u fuq dok id-dettalji li noqogħdu nagonizzaw ħafna, ġifieri, għas personalment jien żgur, ġifieri. Hmm. Aw, eh, Lucas, George Lucas fuq il-film ġijajt, eh, I never finish a film, I abandon it. Ah, nifmu xin. L-ħar tajt fuck it, spiex. Kun hemm każijiet rari fejn tillesti xi ħaġa tgħid Iva, din hekk kont nimmaġina mitmuma speċi. Imma huma okkażjonijiet rari, rarissimi, ħanajdu hekk. U s-sensazzjoni x'inhi ta' accomplishment kbir? Mm, gratifikanti ħafna. Imma jien pereżempju nsib stramp ħafna dawn il-mużiċisti li jitlu fl-istudio ġil nkun qed insegwi dak li kuna din nixandru online, pereżempju, u. Min jagħmel dawn? Sorry? Min jagħmelhom daqs ma serat ma nsertajthom. Mm, Xafen referi għal esplicitament għal-ismiet ta' Imma Malta ta' jitġi. Malta, eh, Malta eh, u eh. anke barra u ah, minn xtutna fejn fejn spiċċaw album u għedin jismaw għall-ewwel darba u jgħidu like it's sounding amazing man. Good for them, jien meta nisma' album li nkun għamilna l-ewwel darba, l-ewwel ħtieġa li taqbadni huwa li mmur naqbeż minn x'imkien għal isfel bid-diżappunt ġifieri. Mbagħad eventwalment nibda nidra u nibda forsi nkun daqsxejn iktar ħanin miegħi nnifsi, imma hija xi ħaġa li għadha tiċċassani dik il- il-konvinzjoni inkredibbli li għamilt xi ħaġa straordinarja. Mhux qed ngħidlek li ma jkollokx okkażjonalment inkling li għamilt xi ħaġa tajba, ma ngħid għalija kull darba nisma' biċċa xogħol li nillestu ħafna drabi nħoss dan is-sens ta' tal-kumpless ta' inferjorità għax stajt għamilt iktar u stajt għamilt aħjar. U l-kumpless ta' inferjorità huwa f'kuntrast mal-potenzjal tiegħek jew b'kuntrast ma' artisti oħrajn li ġieli smajt? Mal-potenzjal tiegħi stess, naħseb ħafna drabi. Kieku ma l-għarfien li jeżisti potenzjal. Kieku ndirizzajt l-mistoqsija 20 mm, senilu, probabli kon ngħidlek fil-konfront ta' artisti oħra. Imma l-lum li kbirtu jien kemm xejn iktar komdu f'żarbun tiegħi. Hmm. Eh, ġeneralment nħoss li qed nitqabad miegħi nifsi stess. Għalkemm naturalment eh, meta jkollok kantawturi kontemporani li qed jollu l-benchmark tas songwriting, ehm, eh, inevitabbilment ehm, Ser ser żżomm ruħek iktar xarb u ser tapplika ruħek iktar biex ma tonqos milli milli twassal il-livell mixtieq kemm lis-semmiegħ tiegħek u kemm fuq kollox lilek lilek innifsek ukoll fl-aħħar mill-aħħar. X'inhu iktar importanti għalik, naħseb nafha tweġiba fil-fatt imma ħansaqsielek biex forsi nimiraw xi mkien, hi l-istima tiegħek tal-kanzunetta, tas-silta jew tal-udjenza tiegħek? X'inhu l-iktar importanti li mm. toġob lilek jew l-udjenza? Le, jiena dejjem imxejt fuq il-premessa li li ser nagħmel għandu l-ewwel qabel kollox joġob lili. Jekk joġob lili Ma jinteressanix jekk jogħġobx lil ħaddieħor jew le. Però, bid-disclaimer li speċi jien ma jienx daqstant uniku fl-univers li jekk ser togħġobni xi ħaġa ħa nkun l-uniku wieħed li togħġobni, persważ li hemm mijiet hemm barra li għandhom l-istess inklinazzjonijiet u l-istess affinitajiet. Tiegħi, għaldaqstant, ma tantx hija xi ħaġa li tħassibni jew li ninkwieta ħafna fuqha. Imma trid togħġob primarjament lili. Niftakar snin ilu, għax dejjem kont eh, meta kien għadni eh, fl-ewwel armi eh, fil-kitba tal-kanzunetti, jew kien għadna actually mid-day to day biex nikdeb, nikteb, kont Kont saqsejt lil membru ta' grupp lokali li dak iż-żmien kien in voga ħafna, illum minsi ovvjament, kif suppost ngħid jien, u kont staqsejt speċi xi tfittex meta tpoġġi bil-qiegħda biex tikteb kanzunetta u niftakar kien bdieli din il-diskursata patronizzanti ħafna billi, Billy jwiddibni li l-ewwel ipoġġi bilqiegħda u jipprova jifhem l-udjenza xi trid. U niftakar li internament kont diġà. Irremettejt ftit f'ħalqek. Kont qed nidħaq internament speċi u għedt okej, tipo hawnhekk mhux ħa nsib. Biex nagħmel reklam nifhimha. Eżatt. Mhux ħa nsib ebda pointers speċi. Biex immur lura, hawn ġanna, rajt jew. Ġan wet part mis sales team il-ġdid. L-idea ta' daw in-nies insomma li tajt li kif jkun qed jixandru live minn Facebook jgħidlek wow it's amazing. X'taħseb dwarhom? X'jgħaddilek minn moħħok meta tarhom jagħmlu din il-ħaġa?